Dan it-tant, is-Sur Cremona qiegħed magħna wkoll, kif aħna? Mhux ħażin, grazzi.
Toġbok il-prinjolata, Ġorġ. Tiċċajta. Veru? Ħafna.
Għax ħelu joġobna. Min ħobba.
Jina l-ħelu kollu joġob din l-istess, ġiviri. U l-ħelu kif jiprepara ħrenata naħseb u kif suppost. Inti xi darba jada xejn tard, ħalli tkun tista' tieħu jew idduq ftit minn dak il-ħelu illi qed jagħmlilna Renato. George, bħal dejjem irċevejna ħafna SMS minn għandi telespettaturi tagħna U li se nagħmlu ħa nibdew nirrispondu anki dawn il-messaġġi li bagħtu t-telespettaturi. Ikollna ħafna SMS.
Qed ikollna ħafna SMS. U nħeġġeġ it-telespettaturi hawnhekk ħa nfakkar lit-telespettaturi tagħmlux messaġġi twal ħafna l-importanti li tgħidulna dak li għandkom tgħidulna, ittuna n-numru tal-karta tal-identità xi ma tibatuh twil Allura il-messaġġ jinqasam. L-ewwel nett messaġġ jiswa mod u jekk intom se tibatu tnejn allura jġikom id-doppju. U fuq kollox aħna nħeġġukom l-importanti li tgħidulna x'inhi s-sitwazzjoni għax imbagħad is-Sur Cremona jagħmel il-homework u jiġi bir-risposta propju anke waqt il-programm. Eżattament, minn hawnhekk Forsi tgħiduli nirrepeti, nirringrazzja lin-nies kollha fid-dipartiment u dawk li jgħinuni direttament sabiex inkun nista' nasal għal tweġibiet sabiex inwasslu l-aktar informazzjoni tajba lin-nies. Ekku, ekku, ekku. Aħna dejjem ngħidulkom ibatu SMS f'din ir-rokna u mhux fuq il-paġna tagħna ta' Facebook minħabba data protection peress li tibatu dettalji personalizzati importanti illi eh, ma tibatux fuq il-paġġina tagħna ta' Facebook. Mela, xaħat għalina jiena 40 sena bolol imħalsa, nista' noħroġ bil-pensjoni twelid fin-1968 eh, naħdem mal-gvern. Din is-sinjura qed tistaqsi. Eżattament, mela. Fixini. Twildet fl-1968.
40 sena boror sal-lum żgur li m'għandix imħallsin. 35 jista', għax twilidt fl-1968 ma jistax ikun jekk bdejt taħdem ta' tmintax diġà għandek 40 sena kontribuzzjonijiet imħallsin. Iżda fil-każ tas-sinjura l-età pensjonabbli tagħha hija 65 sena, għax twieldet wara l-1962. Jekk meta tagħlaq l-età ta' 61 sena tkun ikollha biżżejjed kontribuzzjonijiet imħallsin, fil-każ tagħha 40 sena bolol imħallsin, hemmhekk tkun tista' tieqaf taħdem u tieħu l-pensjoni. Jekk ma tiqax taħdem u tibqa' taħdem sal-età ta' 65 sena, għax wara kollox dik hija l-pensionable age tagħha, hemmhekk tibda tiżdiedilha kull sena kif fissirt fil-programmi li għaddew. Five per cent, ten point five per cent, sixteen per cent u twenty three per cent. Mela, xi ħadd ieħor għalilna jiena bdejt nieħu l-pensjoni ta' 61 sena, nirċievi 1094 euro 80 ċenteżmu kull erba' ġimgħat, dejjem jgħidu li jien qed nieħu l-pensjoni full għaliex naf min għandu l-pensjoni full però jaqbad aktar minni. Veru ilu eh, jieħu l-pensjoni qabli, ġifieri dan naturalment jaqbad iżjed minnu għax ilu jieħu l-pensjoni. Hemm xi differenza bejn mara u raġel u mhux suppost hemm xi miżura li eventwalment tnaqqas din id-differenza? Mela, ħa nfisser lis-sinjura x'bagħtet l-ID card number tagħha u allura naf li hija sinjura. F'dak il-każ, is-sinjura diġà qiegħda tirċievi l-ogħla pensjoni li jħallas il-pajjiż. Applikat għal pensjoni ta' 61 sena. U allura ma setax tibbenefika minn dik li ngħidulha d-deferral pension rate. Id-deferral pension rate hija dik li fissirt ftit ilu, u ħa nfissirha iktar fid-dettall, illi jekk inti tista' tirċievi pensjoni ta' 61 sena iżda tiddeċiedi illi tibqa' taħdem, kull sena tibda tistiedlek dik il-pensjoni li jkun ħaqqek bil-persentaġġ. Jekk flok 61 tirċeviha ta' 62, il-pensjoni tiżdiedlek b'ħamsa fil-mija fuq ir-rata li tkun intitolata għaliha. Jekk tirċeviha ta' 63, se tiżdiedlek b'ten point five per cent fuq ir-rata li tkun intitolata għaliha. Jekk tiżdied jekk inti tibqa' sejjer sa 65 sena, imbagħad tiżdiedlek bi 23 fil-mija ta' dik ir-rata li tkun intitolata għaliha, jiġifieri s-sinjura. Nassigura li qed tirċievi l-ogħla rata li qed iħallas il-pajjiż bħala pensjoni taż-żewġ terzi. Mhix qed tirċievi bħal sħabha, għax jista' jkun sħabha ddeċidew illi jibqgħu jaħdmu u jirċievu pensjoni ta' 62, 63, 64, 65. U nassiguraw ukoll għax hemm parti mill-mistoqsija jekk hemmx differenza bejn pensjoni ta' mara u pensjoni ta' raġel, nista' nassigura illi dik ma teżistix il-pensjoni tinħadem fuq il-kontribuzzjonijiet li ħallast u fuq il-paga li tkun qed tiddikjara jew inkella d-dħul li qed tiddikjara mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni. U allura m'hemmx differenzi f'dak il-każ. Ekku, ekku. Imma ħa morru għal SMS ieħor illi rċevejna, xi ħadd bagħtilna n-numru tal-karta tal-identità, twieled fil-59. Nixtieq nirringrazzjak għax illum irċevejt l-ewwel pensjoni ta' 596 ewro. Kont ktibtlek il-ġimgħa l-oħra imma ma rċevejt xejn Karti. Iż-Żejtun qaluli li kelli 20 sena bolol u kelli tlieta nieqs tliet snin credits neqsin għax kont imradd. Tista' tgħidli tawnix tajjeb jekk jogħġbok? Mela, ħallejtu dan l-SMS ħalli lis-sinjura inkun nista' nfissrilha hawnhekk. Iva, il-pensjoni tas-sinjura hija maħduma korrettament. Fil-fatt hija l-istess bħal Tentative li konna bagħtnielha f'Mejju tas-sena li għaddiet, tentative assessment tal-pensjoni, iva, u ġiet replika ta' dak ta' dik ir-rata li ġiet lilha mfissra f'dik it-tentative assessment f'dik in-notifika li rċeviet matul Mejju tal-2022. Nassigura li l-pensjoni tagħha iva maħduma korrettament. Mela, aktar SMSs, eh, xi ħadd qalilna jiena tatna n-numru tal-karta tal-identità twildet fil-57, għalqet il-65 sena, għaltinna waqaft naħdem fil-15 ta' Lulju tas-sena 2022, ġifieri Lulju li għadda, eh, kont riċt naħdem fit-2017 u ħallast ħames snin bolol. Kelli nispiċċa ta' 63 f'Lulju ta' l-2020 u komplejt istenna sħiħa sa' Diċembru, però applikajt għal pensjoni fis-sena 21. Xorta baqgħet eh, baqgħet taħdem is-sinjura sakemm eh, għalqet il-65 sena fil-15 ta' Lulju. Għal din nista' l-mistoqsija tiegħi eh, fil-pensjoni tiegħi ma ħadd xejn żieda tal-leħdimt minn 63 sa 65 u bqajt inħallas il-bolla xorta tatna n-numru tal contact number tagħha insomma n-numru tal-mobile eh, biex tkun tista' tisma' il-każ. Ħanfisser il-każ u f'dan il-każ ħajkun ħankun qiegħed infisser ukoll ċertu miżuri li daħlu fl-aħħar snin bis-saħħa tal-budget suċċessivi. Kemm hu tajjeb illi daħlet illi inti tista' tħallas kontribuzzjonijiet blura hekk kif tilħaq l-età ta' 59 sena iżda mhux qabel l-età ta' mhux wara l-età ta' 65 sena. F'dak il-każ is-sinjura bis-saħħa ta' dik il-miżura, setgħet tapplika għax kienet qiegħda fix-xogħol u tħallas sa ħames snin massimu kontribuzzjonijiet b'lura. Għax b'dawk il-kontribuzzjonijiet li ħallset, hija ġiet eliġibbli għall-pensjoni. U bis-saħħa ta' dak il-kont, ġabet l-inqas average, l-average ta' 20 kontribuzzjoni fis-sena. 19 point f'xi ħaġa, 19 point 52 minn għalija, u allura tista' tidħol fir-rata ta' pensjoni illi hija tista' tiġi eliġibbli għaliha. Hemm ammont ta' kemm tista' tħallas bolol li jkun nieqsa? Iva, sa massimu ta' ħames snin. Kif tilħaq l-età ta' 59 sena u tkun għadek taħdem tista' titlob li tħallas sa massimu ta' ħames snin. Mis-sena l-oħra mill-2022 daħlet ukoll għal dawk il-pensjonanti bl-invalidità li jistgħu jitolbu li jħallsu bolol hekk kif jilħqu d-59 sena u daħlet ukoll minn din is-sena għal dawk li jkunu jirċievu l-carers allowances u allura ta' 59 sena jkunu jistgħu jitolbu li jħallsu l-kontribuzzjonijiet b'lura sa massimu ta' ħames snin. Imma ħa nkompli fuq il-każ tas-sinjura. Bis-saħħa ta' dak il-kont li ħallset u bis-saħħa tax-xogħol li ħadmet u allura l-bolol li ħallset hi wkoll bis-saħħa tax-xogħol, hemmhekk, daħlet f'leverage ta' kontribuzzjoni ta' threshold. U allura dik il-pensjoni li qiegħda tirċievi tirrappreżenta n-numru ta' kontribuzzjonijiet li ħallset hi f'dak il-każ. Sabiex hi tieħu pensjoni għolja, ogħla, b'dawk iż-żewġ, b'dawk is-sentejn li ħallset bejn is-63 u 65 għax baqgħet taħdem, xorta ma jagħmlulhiex differenza għax biex tidħol fil-bracket li jmiss trid taqbeż average ta' 29, jiġifieri trid tidħol fl-average ta' 29 sa 39 kontribuzzjonijiet imħallsin fis-sena. U allura dawk il-kontribuzzjonijiet li ħallset bejn 63 u 65, meta fil-verità ħadet il-pensjoni ta' 63 sena, ma kienu jagħmlulha l-ebda differenza, jiġifieri għamlet sew li ħadet il-pensjoni ta' 63 sena fl-età pensjonabbli tagħha. Mela, xi ħadd ieħor, ehm, Bonġu, jista' jispjega din il-3600 euro tax free jiena pensjoni waħda ehm, u il-mara pensjoni waħda jien u l-mara kif u l-mara kif taħdem, ġifieri daw għandhom pensjoni bejn il-koppja. Eżattament. Mela, kull sena il-gvern jagħti żieda tal-olli tal-ħajja u żieda addizzjonali. Din is-sena żieda tal-olli tal-ħajja u żieda addizzjonali flimkien Ġew 12.50, jiġifieri 9.90 żieda tal-għoli tal-ħajja u €2.60 żieda addizzjonali lill-pensjonanti kollha fil-ġimgħa. Il-brekits tat-taxxa jimxu pari passu ma' dawn iż-żidiet, għax dejjem ngħidu li l-pensjonijiet f'dak il-każ mhumiex taxxabbli. U allura il ta' koppja, ta' koppja, żdiedet għal 14,968. Barra minn hekk, kull min jimla l-komputazzjoni ta' koppja, ħafna nies jafuha ta' miżżewġin, illum il-ġurnata ngħidulha ta' koppja, f'dak il-każ għandhom tax free, fuq 3,600 ewro oħra, ikun ġej minn fejn ikun ġej dak id-dħul. Jiġifieri dik il-3,600 ewro li għamlu referenza għaliha. Eżattament.
14,968 hemmhekk ma teħel xejn taxxa. Min jimla l-komputazzjoni tat-taxxa bħala koppja għandu 3,600 ewro oħra li jinħelsu mit-taxxa, jinħelsu mit-taxxa ikun x'ikun id-dħul f'dawk it-3,600. Tajjeb, proset, mela, eh, grazzi anki li dawn it-telespettaturi tagħna, għax permess tal-messaġġi li jibatulna dejjem nitalmu. Ekku, ehm, fil-verità għalhekk inħallihom ċertu SMS, isax ikunu jolqtu lil ħafna lil ħafna nies. Met qed jgħidilna Ġorġ għalhekk iħallihom, ħanerġa' nispjega dawn l-SMS isimorru għand is-Sur Cremona. Għalhekk ngħidilkom tibatux fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ibagħtu SMS għax dawn imorru għand is-Sur Cremona mbagħad dak li għażel is-Sur Cremona li jirċievi waqt il-programm jaslu għandi biex inkunu nistgħu ntukom ir-risposti. Ehm, L-oħrajn li ma tisimgħux ir-risposti tagħhom. Ma ħalluhom xejn.
Ux, li ma tisimgħux ir-risposti tagħhom waqt il-programm, ehm, daw ħaj jisimgħu kif qalulna anke qabel jirċievu Eżattament. bil-posta propju anki xi irrisposta. Xi notifika jew telefonata. Ux. Xi notifika jew telefonata. Li kunu għamlu. Jiġifieri kull wieħed waħda minnkom jekk ma tisimgħux waqt il-programm se tirċievu jew tisimgħu dirett mid-dipartiment. Xi ħadd ieħor Ġorġ għalina jien pensjonant għal tagħna n-numru tal-karta tal-identità għalina ħadd iż-żieda ta' 96 euro 30 ċenteżmu 9630 f'Novembru u erġajt ħadd żieda ta' 9630 oħra f'Diċembru. Tista' tgħidli ta' xiex ħadd dawn iż-żidiet? Mela, eh, miżura oħra li daħlet fl-aħħar snin. Għax ħadhom wara xulxin xahar. Eżattament. Fil-verità, fil-verità dawk huma ehm, ta' ġimatejn minn pensjoni u ta' ġimatejn minn pensjoni. Għax daħlu, għax ovvjament kun meta nħallsu kull erba' ġimat, allura ta' Novembru jista' jkun daħlet parti minn Diċembru, għax nħallsu bil-qoddim ukoll. F'dak il-każ din hija miżura oħra li daħlet fl-aħħar snin u baqgħet tiġi prattikata ehm, matul is-snin. Aħna, is-sinjur jirċievi pensjoni tat-teżor, pensjoni tas-servizz, u allura sa nkun, kif ħa nkun qiegħed infisser, sa jkunu qegħdin jifhmuni aħjar kull min jirċievi pensjoni tas-servizz. Kif persuna, mela, meta persuna tkun qed tirċievi pensjoni tas-servizz, mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ngħidu, tieħu dik li ngħidulha l-flat rate. għaliex iż-żewġ pensjonijiet flimkien ma jistgħux jaqbżu l-ogħla pensjoni li jħallas il-pajjiż, il-pensjoni taż-żewġ terzi, li kemm artiklu fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali li jgħid hekk. Meta l-persuna li tkun qed tirċievi l-pensjoni tas-servizz u l-pensjoni tas-sigurtà soċjali tilħaq l-età ta' 72 sena, dik il-parti kommutata fl-età ta' 72 sena hemmhekk ninjorawha totalment. F'dak il-każ, is-sinjur, minħabba li qed jgħid li kellu 96 euro u 30 cents iktar fil-pensjoni, fil-verità kellu żieda ta' meta njorajnija kollha l-pensjoni tas-servizz tiegħu, kellu żieda ta' 48 euro u 50 cents fil-ġimgħa. Barra minn hekk, kull sena, anke għal dawk li huma taħt it-72 sena u jirċievu pensjoni tas-servizz, ninjoraw 200 euro kull sena minn dik li nkunu qegħdin minn dik il-pensjoni tas-servizz li jkunu kkommutaw vis-à-vis il-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Meta njorajnielu l-mitejn euro ta' din is-sena wkoll lil dan is-sinjur u hemm ħafna bħalu li jkunu over the pay the pension age of 72, ħa żieda oħra ma' dawk is-46 euro, ħa żieda oħra ta' three euros eighty five cents oħra fil-ġimgħa. Minbarra twelve fifty fil-ġimgħa żieda tal-għoli tal-ħajja u u żieda addizzjonali. Jiġifieri kellu żieda stratosferika nistgħu ngħidu fil-ġimgħa. Tajjeb, proset. U jista' jagħti l-każ illi oħrajn bħalu issa jirrealizzaw iva. li jkollhom li jkollhom anke din iż-żieda. Eżatt, dawk huma pensjonanti kollha li jkunu laħqu 72 sena, jiġifieri matul din is-sena ħa jkun hemm min jilħaq 72 sena u kapaċi jkollu dawn it-tip ta' żidiet. Però kemm hu sabiħ li tiċċekkja kif kif għamel dan is-sinjur li bagħtilna l-SMS għal fatt li mhux l-ewwel darba illi ikollna xi messaġġ hawnhekk mingħand it-telespettaturi tagħna jgħidu ikunu rċevew ma jagħtux każ, forsi jiġi nieqes persuna u jibqgħu deħlin anki ehm, il-pensjonijiet, u mbagħad ikollhom ħalsu għamlur. Eżattament, fil-verità llum il-ġurnata ehm, kif il-persuna ehm, superstitu, il-superstitu imur jiddikjara id-data tal-mewt, dik tidħol fir-reġistru pubbliku, għandna sistema kif titħaddem bejn iż-żewġ dipartimenti u dik id-data tal-mewt tidħol fis-sistema tas-sigurtà soċjali u minnufih iwaqqaf il-pensjoni. Imma tajjeb li l-persuna tiġi tavża wkoll. Peress li intom tkunu qegħdin tħallsu bil-quddiem xi jiġri f'dak il-każ? Eżattament, f'dak il-każ imbagħad id-dipartiment jitlob lill-eredi sabiex iħallas dik il-pensjoni li tkun tħallset bil-quddiem. Għalhekk importanti illi d-data tal-mewt tiġi rekordjata mill-ewwel fid-Dipartiment kif suppost ma jkunux qegħdin jagħmlu ħażin li kieku wkoll jinfurmaw lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ħalli ma jibqgħux joħorġu dawk il-pensjonijiet minħabba li kif qed tgħid tajjeb ħafna inti nħallsu bl-erba' ġimgħat bil-quddiem. Ħa ngħaddi għall-aħħar SMS Ġorġ għax sarilna l-ħin, il-ħin u dak li huwa hawnhekk itir, itir. Imma rispondejna ftit SMS mhux ħażin. Eh, Xatt qalilna jien qatt ma ħdimt, ngħix waħdi id-dar, qaluli li m'għandix dritt għal pensjoni għax għandi flus il-bank. Eh, jien għandi xi dritt għal xi mela, pensjoni. Mela, ħanfissek daqsxejn.
Il-liġi tas-sigurtà soċjali tinqasem fuq żewġ pilastri. Il-pilastru. Dak il-kontributorja u xi? U dak li mhux kontributorju, proset. Il-kontributorju titħallas fuq dawk il-bolol li ħallast, il-mhux kontributorju jitħallas lil dawk il-persuni illi sfortunatament matul ħajjithom minħabba mard, minħabba ċirkostanzi oħrajn ma setgħux jaħdmu allura ma kkontribwewx Eh, bħala kontribuzzjoni tas sigurtà soċjali, bħala bolla ma kontribwewx. L-istat f'dak il-każ ma jħallikx bxejn. Imma jisħaq iħallsek dak li ngħidulha jew l-għajnuna soċjali jew inkella il-pensjoni tal-età mhux kontributorja. Sabiex tiġi eliġibbli minħabba li inti ma tkunx ħallast kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali minħabba li ma tkunx ħallast bolol, f'dak il-każ trid tissodisfa test tal-kapital tal-mezzi f'dak il-każ. Single ma jistax jaqla' ma jistax ikollu iktar minn erbatax-il elf bħala kapital. Euro u koppja ma jistax ikollha iktar minn 23,300 bħala kapital. Issa l-kapital jista' jkun flus il-bank, jista' jkun proprjetajiet, proprjetà, meta ngħidu proprjetà neskludu dejjem ir-residenza li tkun qed tgħix fiha. Jiġifieri dawk imbagħad narawhom bħala kapital jekk jaqbżu l-erbatax-il elf jew it-tlieta-u-għoxrin elf u tliet miegħa f'każ ta' koppja, f'dak il-każ ma tiġix eliġibbli għal dak it-tip ta' ħlas. Ħa nieqfu hawnhekk, George, grazzi tal-informazzjoni li dejjem taqsam magħna u grazzi lit-telespettaturi għall-SMSs li jibgħatulna. Għax bil-messaġġi tagħkom aħna nitgħallmu ħafna. 50617000, importanti SMSs biss ehm, f'din ir-rokna tal-programm, illa lix min jibgħat fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ma jaslux għand Sur Cremona. u allura ma nkunux nistgħu ntuhom ir-risposta. Grazzi George, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ftit tarif pubbliċitarju, n-notar qiegħed magħna, dalwaqt nibdew nitkellmu dwar ix-xogħol notarili.